Echi nigo chitigare chinteeka ikomi na isano, erinde chirage chinsa ibere. Toria rero, chitariki emerongo etato motienyi ikomi na rimo omwaka chilifu bibere na emerongo ebere na oyomo, twabwate enkwana na omokonyi bw'omogavana bw'ekaunti ya Kisii Daktari Joash Maangi na ase entunda entang'ani okobwaterana kw'ebitasemi korwa ase orogongoro rwa Gusii naende korwa ase ekaunti ya Kisii

Erio korende ki buna aye omorigereria naboigo aye omotegereri, ngotonyora ore erinde ekero tokonyora abarayia aba twabwaterana, korende ki buna kwanyorire eroboti eri bakoba bakonyebeka korwa ase ensemo eye, erieta riane nche Jobu ngaga tokobwaterana noyominto ase ensemo eria ende, nabo ndaganie otomanyie gose omanyie omorigereria naboigo omotegereri erieta. Erieta riane Brighton Makori, nigo bono tokogosaba onyare okoba amo naintwe goika omoerio. omoroberio oye. Nigo nomonto omorigereria, naboigo motegereri korwa nse ensemo ende. Nigo tobwate Jonai Mumanyi oyio ore ase ensemo y'emitambo, naboigo korwa Ndizi TV naende ntobwate Alois Mose ore ase ensemo y'ekamera, Kisii Hot TV Rogers Gichana aka Kakasungura, naboigo korwa Kisii FM Jadson Gichana noare ime y'enyomba, naboigo korwa Radio Vuna twabwate Brian Nyachae. na Joseph Obuoge na korwa Sayare FM nao tore nere Dennis Zadok. Omwancho omorigereria naboigo omwancho omotegereria ogosaba gwaito nkori ng'a kabe naintwe gochakera bono goika omwaria ekero togokwana eyemo ase eyemo nomokonyi bw'omogavana bwe county ya Kisii Doctor Joash Arthur Maangi Omomache oge inche eki naki gioka amanyete ande gati eh deputy governor omorigereria nabo arabani aragani komanya bamanyire na omokony bwa omogavana bwe county ya Kisii Doctor Joash Arthur Mangi ko mbamanyeti amang'ana ao gochia ime igo ase entunda eye omwanchwa eh doc deputy governor igo ngoko omorigereria ning'o oyo Daktari Joash Mangi neriete Daktari ngai rikorwe.

Siaya tonakora engaki eria yaito like engaki yaino abana mobwate 8 form 4 intwe tware kogenda mpaka form 4 twamanya korwa twagenda form 5 na form 6 togenda form 5 na form 6 maranda high school nkamanya korwa nkagenda nairobi university ekero nakorire nairobi university nkagenda kenya school of law ekero nakorire kenya school of law nkacha kopractise law nairobi mpaka omwaka

Tome korwa ofisi, tome korwa ofisi manye korwa oro, manye korwa orombe egabana. Abatato twakorire ekebindi eke buya mono sana. Mbuya sana oo omwanchwa omorigereria ande ande onsi asore. Twaigure omo omo omokonyi bw'omo bw'omogavana bw'ecounty ya Kisii Joash Mangi onyare gwakoeresa ere ning'o naende bono ne chingaki chinde togokwarigani bende onyare koba amo naintwe goika omweri gwa gwa Bono aye ning'o bono nde ningani gwateire namotigareti emetienyi meke morue ase obisi naende omanye gosoa ase obogabana? Eh, nonyare gotoeresa amagendo aria mwakorire gose ng'aki okore the development ya ecounty yaito ya Kisii? Ase okora the development, obomaene mbori ng'a ntorakora kerigo ekere egento twatagete gokora lakini twatemire, ntwatemire inche ekero nkwea nkwebekera marks. Yonkorora ng'a tagotegete 8 percent, yaani isano isato ase iko, ikomokwanini. Kwa sababu, gose korigereria buna bono iga, in 2013 nkoigwa abanto bagoteba sana ng'a ntorarosie paara, ntorarosie paara, lakini you see in 2013 ekero twachoretwe, amang'ana nokere tware gokora ecampaign 2012, 2013. Abanto abange tibare korara obosongo. Buna embura yatuga ntware goika, tibare goikanga, tibare korara obosongo. Lakini bono iga 80 percent of the roads in Kisii are accessible. Nabe chirabe ng'a nchiri ngiya kabisa buna motage, motagete lakini nchire accessible. Twachigoire, twachiripeire, twabekire omoromo. Bono inche ndoche ng'a ase Gusii igaa bono iga, embura netwa ng'aki 80 percent ya abato ng'a kabare nyo, goika bare nyomba. Bono gaki onye aitera mogendero inde mogendero narari namba ibere aige etaoni ya bosongo, otwebwate eraamo etaete tindi main road yoka na hospital road. Bono ase gochia etaoni eye chi ring road echi eramu yabere yabekirwe kera ase eta etaoni aa. Mbare abagoteba ng'a eramu ne national government yabegire, yabete no, you are wrong. Ekero gwachorire buna egavana, enga buna omosacha ore nyomba omochie. Omosacha ore nyomba omochie iga akorigia endagera oretere abana omokungu ocha gokunga. It does not matter ng'ai ng'ai omosacha oyio arusie endagera, so it does not matter ng'ai ongwae agende akarete eramco ata kama ni national government ni even if it's a donor but yakoretwe because ya created environment engiya ose kombori ng'a ng'a ere national ng'a ere national ng'a igonkobori ng'aki nki ebara eyio etarosereti nigo ore gose nki etarosere buna mi nyamira nki etaroseretwe ekero ore ase ekero ore ase nki etaroserwe bobe. Bomet. So kwa sababu yoborai obuya nobwamate obuya neserekari ya igoro. Na egento gia gatato gose korigereria chinyagitari amaene bono iga tobwate Kisii Level Six Hospital eyio ere enyagitari engiya saidi ase region eye yonsi. Bono iga enyagitari yaito ya Level Six iga ekorwa egokompiti. na Russian School in Kisumu, Obwo nobwo omoe nobw'omaene. Nyagetari eye yere Rivarosto egosaba abanto ba Gusii, abanto ba Nyamira, abanto ba Transmara, abanto ba Migori, abanto ba Homape, abanto ba Homabay nabo bagocha gosonga inde Nyagetari twarosirie amo nomogabano ngwaye korwa 2013. Naende Nyagetari eye twanyeroseirie. Obo ensemo egosomeria teaching section it's now a teaching and referral hospital bono for the first time e region eye engima mpaka Nyanza e region eye yonsi mpaka Kisumu mpaka Kisumu bono tobwate enyagitarie egosomia gocha ku produce

So okusema okweri tumejaribu ensemo ya ensemo yokorwa yokorwaria onyo ya health ensemo ya afya ensemo yo skuru education eh, teri involved gento keri developed gioka eh, nechi polytechnic amo ne ECD na mwise korigereria twatemire kwagacha ekerasi ekemo ekemo ekemo koru twagansete At least kera eward bono ntobwate ebirasi bitato twagachete bitato bine bitano twagachete ECD ase abana baito bakogenda omanyete musingi bora maisha bora so ekero okoba omwana omosingi omuya nonya esukuru yaye egocha koba engi engiya ase moise korigereria ebirasi biaito ase twagachire nabo twagachire ebirasi ebiya bia ECD. Egento kende chipolitechinic ensemo ya chipolitechinic.

Ntogendererete so ensemo y'amasomo oroto masomo tari involved lakini naro twatemi twatemire naende omanyete neba ng'a masomo tari developed goika oborayi obuya bokirieti environment engiya ing'a nonya na abana ekero bagosoma primary nonya ekero bagosoma secondary babe environment engiya ekero bagete amatemo.

So amaene twateemire egento kende ensemo y'environment, omanyete ekero twakinete kare inche ekero nakinete kera omonto nabwate kare yaye, seto iga aria oroche ndwarenge korwa korokwa itare. ritare. Ritare riare koirwa abanto, monto kware gotamboka riakoi riakoira. Naende tware kondora oro abana bare bare bachete goa kontimba abana bakontimba. Bono iga buna togokwana oroche rore ritare nduiyo. Yande obeire akare bo chindori chichia korwa getiongo. Kiabeire buna agatio, agationko, amache bono, nonye onde tagwakonti buto gwaka ekiagera omache gogota, ogotache. You don't need, bono you don't need even a bridge, goeta ere ritare, igo ogotambo, gotamboka. Oroche rwarenge oronge rware koira aba, kwa nini? Kwa sababu twasimekire emete emeringaamu roche mono. Emete eye emeringaamu ya, yanyure amache yakorera ama,

nyebisime kiemerenge amo agwe kabisa korwa chindoche ekianga okora chire ama amache bono twaetire richiko na twabekire enasari ya chibambu bambu trees ebambu ebambu tegoita amache naende ebambu nabo egotumeka commercially so twabekire eh, twabe eyi ebi na ebinto twabeki twanyare otoba togokora naende rogoakikisa ng'a tore ne environment yaito. So nabo ndagenderere naende ngenderere amang'ana na abanto akorerwe ne county and this is why ndugu yangu egasi eye twanyekorire inche na omogabana ongwaye ekero twakora egasi eye inche na omogabana ongwaye na omogabana ongwaye kisheria bono goika acharete aye next year bono rero gaki abanto baminto kobaboria eye ne egasi twakorire na omogabana. mpaka ambulance chionsi twabeki twabekire kere district bono kere county namang'ana aya ambulance motete mo understand ase yarwete otwarenge I don't want to mention ng'ai otwarenge campaign 2013 tokanyora omong'ina oyomo okoirwa nyagitari ne wheelbarrow tokabatebia ng'a gaki mogotochora Mogotochora kongwa aye na maangi buna igabana nomo David oye, monto takoirerwa nyagitari o igoro naende. Naende amaere buna twachoretwe iga, tokareta chi chi ambulance, bono kera esub kera esub esub county ebwate eambulance ekoira abanto nyagitari. Ase emo yamachi yemechieso mogochie iga iga Kisii Kisii Gusii stadium.

So twateemire egasi and that is why nkobateebia abana baminto confidently ng'a inche buna omokonyi bw'omogabana twakorire nere egasi eye. Inche manyete ase twanyeikeirie naende inche ndwenerete nyegendererie egasi eye twaansete ekiagera because of time. Mbino ebiro totarako totarakora lakini noo bire progra e program so inche buna maangi inde tayare kogenderera negasi eye twakorire nomogabana omwaye mpaka bono iga. Mbuya mono Deputy Governor ase eroboti y'obwagare igoro y'amagenderero mwabeire mogokora nomogabana. Kwabire obogogo ogokwana igoro y'omogabana, naye buna omokonyi oye. Obwamate bwao nomogabana. Ande gati kero tokogenda obochori bw'omwaka bw'ebianda emerongo na ikomi na etano ebere, Ngwasu Getaaka okagenda obomo bw'omogusii okamotiga ase ekiama gia ODM, lakini naende ogacha okairana Gento keria naigwete abande bagoteba ng'a the prodigal son oiranire. Korwa omwatwarire oboamate ngaki chinde bateba bore obokendu ngaki chinde bore riberera. Bono igo oboamate obwo naki bore naende omogabana nachia gokobwata esia ase eganga yao yokoba omogabana. Tata ng'ai okominyoririete? Ongaga Job. Ongaga. Bono ongaga tiga nkoborie gaki. Intwe mwanyabanto. Ere nomosacha omanyete nyomba nomwomino oye, saa ingine nabo okonyora ase baikaransi bagoteba ng'a rero omong'ina agoteba ng'a gose omosacha agoteba ng'a rero morogoba ona atagete ndie nyama. Omong'ina okana ng'a hapana, rero morogoba abana abatagete koria makoroni. Bono nabo oranyore omokuia ominchire nang'aki, inchire nyama natagete ko.

Tingoteebie tata, in 2017 eyio ogoteba ng'a ntwarenge obomo. Kwanse kwane kiama nkere gekorokwa obomo. Inche narwete ODM, ekiama nkere gekorokwa obomo. Mheshimiwa, Obomo. Mheshimiwa Deputy Governor, abange barenge ase obomo. Yes. Igo barenge Omorengo Jubilee, Yes. abange babo babuete aya gochia ekero kweranete ODM ogaeta nonya Bono. abange barenge aria mbabere gose batato iga baetete buna bono Bondi omochie wa ang- Jimmy Yes, bondi angotebia omwana ominto ongaga. That is why ngogotebi ng'a siasa ni kujipa na kujipanga. Eke twachete amo in 2017 buna obomo otwachete buna abagusii bonsi. Ntwabate mang'ana akia? Kiama. Ntwabate mang'ana akiamo. Abanto ba Ford bibo mbarengo Abanto ba Jubilee mbarengeo, abanto ba Independent mbarengeo, na inche narenge ororo korwa odie, korwa odie buna ntari chibweka narenge, omogaka obo buna nare, narenge korwa ODM. So tulikuja pamoja tokwane with one voice, egento tware goteba nkeri'ng'a ekero mogokwana with one voice nonye na ekero mokorire president, naende amang'ana ntwaite korire president, chiparaga onye chiakwamire kidogo, nocha bono ntobwate eramu kera

Ekiagera gaki ee monyebere mpore expression kiomosubati ominto mosubati nsigete sana chane tong'era egakwana buya sana agateba ng'a omonto nabo okoita obo Ogoita obote. obote ko iririe for the sake of the county so that is a very good start. Igo tisiasema ng'a otigire, abana, iga atebete buya ng'a omonto nabo ogoita obo, so any one of us among the four three of us, omonto nabo ogoita obote, eria ekero torosie esereka, so Mangi nabo agoita obote, Janet nabo agoita obote, Ongei nabo agoita obo, agoita obote, eria ekero oyomo oito abe egaba, abe egabana. Lakini naende rende ase korigereria buya, Amaene, abanto aba bonsi mbabwate ebirogo, omogaaka o Ngeri na omoseneta. Bono, bono egata etang'wa entang'ani. Omogaaka oria atakeire buna amosigete iga agenderere noboseneta bwa bwaye. Omoong'i na Janet na omogw'emenderero agenderere nobogw'emenderero bwaye. Inche.

Sisi tunatafuta hii uongoji, uongozi kusaidia wananchi wetu, sio lazima atupiga tupigane. Buna omong'ina Janet atebete, abanto nabo bagoita obo obote, so tintageti bono ntebe ng'a ning'o ogochi goita obo obote, but among the three of us abanto mbache baite obote eria getwanchane ng'a ning'o okogenda ning'o ogocha kobwate ekerogo eke agenderere na egasi ya omogabane ongwaye aike ase anyekire bono. Naende inche ndoche ng'a oyio ninche, ninche ngocha kogenderera, ninche ngocha kogendereria, ekiagera ninche omo, ninche omodepiri gabana oye, nakoboria ng'aki omogaba, omogaka oo ngongeri na omoseneta, omong'ina Janet na omogwema Ndegwa, ebirego ebi bado noo bi. nobire, mbiragenda mbiragenda ande. So nokwo bakoganderera nebirogo ebio, na inche buna ng'aki nabatebirie, nkoku Ndi gavana. So ne okorosia Ndi rioka iga, gavana ritiga ritigare. Mbuya mono sana. Omonto borigereria, omokonyi bw'omogavana bw'ecounty ya Kisii, Doctor Joash Maangi, Gagoteba, Torusi di, iga barareti gare emiaka nera arabaikia, erinde baria bande, ekiagera eserekari y'ecounty ya Kisii nebwate abarai abande bare ase entunda entang'ani, buna bono omoseneta nentunda yaye entang'ani, naboigo omo county women representative nentunda yaye entang'ani, ere koreng'ana nere iga asabeire barabwo bagenderere, ekiagera ere tabwati ase aragenderere richiiko riamo riamotenenirie. Ekero tokogenderera ase ensemo eyio bono omwancho omorigereria naboigo omwancho omotegereri korwa ase ensemo eyio ntagerete korwa, nigo ntagete korwa amabaga aya gochia ase abaminto tore amo nabarabwo iga iga, erinde onde obwate ribori gochia ase omokonyi bw'omogavana bw'ecounty ya Kisii abe gakomoboria, omogavana, omodepiti gavana nao are iga iga, erinde abe gakobairaneria korwa ase ensemo ya abariki baminto korwa ebiteseni binde, ribaga eri nigo nkobaa onde obwate riswari morute rango omo.

Nagani komanya ng'a andake in terms of kobaa a political direction. Engaki eyemo mweshimiwa kwabera okoba gokobekwa obiara ase okobwataranigwa andake ekero kiare korekana ng'a igo kwarenge kobwataranigwa na omokonyi bwa omorai bwense. Timanyeti omochoge na omogusii akero bare korigererete naende bagotegererete. Mbanyare kobao okwegena buna omoraia orabae a political direction ng'a enchera nere eye tokogenda naende totare enchera eyio. Tata ntebia ore omwana omoito Brian. Yes.
Inche aba abagirango bagoteba ng'o ogopima oboro oborombo. Ase abana siasa barusia igaa, onde tayomanyete goping'o gopima oborombo buna maangi. Mang'ina nere mwaete gotiima oboro oborombo. In 2017 mwatebire ng'a tware ng'egurupu ene ene nabanto barenge zaidi ya 30, 13. Ekero yaigete riria tware gokwana nabanto, kero bono yaika abasongo bagoteba ng'a when Till when the time comes, kera engaki yaika, bono togo decide ng'a ng'ai togochia goise koinyora, onye mwarenge egasi ye chitibi engaki eria, bono natenene togokemba ase president ere, ngatangasa ng'a inche nindoche ase ngochia, onye tokombwatia nkobu nkoenda ore nkoenda orenka. 2017 onde bwensi otambwatetie erachiete. tachiete nka. So ninche ninche mbwate oborombe omaete gopima ng'a ng'ai togochia ko so abanasiasa baria bande bonsi pi bare esike aria bandigererie tiga bandigere ore ase ngochi ase ngotacha ko follow my foot steps and you will be re-elected, elected. Baria batabwati my foot steps bachie. Twachiete so ng'aki nkorwa omwerekeo yes omwerekeo noro engenderete korwa bono iga naende omenye nsa inche ere omwerekeo tari lasima ogende ebitunu igoro anse goaka ekere ekerere aye tata bono ase torenge ng'a ng'itigerereti gochi mwerekeo tori gotangaswa ebitunu igoro ng'a bono achire ebitunu igoro beka etu egeture erio rituko erio riaria naye nabo okorora ng'aki ng'ai Mangi arigerereti go ase Mangi arigerereti gochia oyio noro omwerekeo naende oyio otagochi kobwati Mangi oyio ngosira are.

ekiagera amache ogere bang'akere bonsi pi, kera oyomo tinkobagabana, goika anyore egetegana kweresa, goika anyore chikura korwa nyomba chi nyomba chinde. Naende ekero nabeire omogabana, tari omochie goika gochia gokorera iga, gochia gokorera egasi. Ase omonto taiyo. Orateebe ng'a naye richiko rokorwa ase ekirani kiaye gio rioka. Bo kirani kiaye noyoa kere gionsi pi. Goika still origa nchiko ore chinde korwa usiku omanye koi omanye koira. So ekero nkorwa political direction teri omoche ogoka nkoira onkonyire gusie engi onyire gusie engima nchiko ere teri omoche ogoka nkorigia lakini ninyegenete ng'a rinde abaminto abamachoge

Egazeti eyemo iga iga Kenya, eh, chitariki emerongo ebere neyemo ng'a eh, ekero kware koborigwe ng'a eh, to be precise egazeti ya The Star ekero kware koborigwe ng'a maybe option ya okoboria ekero okia obobunge from Bomachoge is it one of the options oranyare koba gokoira Then you answered ogateba ng'a you will be the most stupid person if you were to accept such an offer. Timaeti also kwabera koba gokobwaterania gose amang'ana aragoranda ng'a maybe another option ero maybe neri ogende for another seat other than the governor so that to create that balance ase baria bakore ekerogo eke goetera ase etigiti y'ekiama kia ODM. Maybe beka nkomogusia ebiya igoro eng'ana eye. Kwatebirie buya ng'a ase star. Nkabakania ng'a tinkogenda gochia Gochia imbe gose na gwateba, Bono naende nigo nse ekero naigire nairanera. Inche nanya, tiga ngotebie tata, inche nanya, nanya korengereria ng'a ekero kende nindue ekerogo, ntige kobora ekerogo ki'obogabana, ngende kobora ekerogo ki'obochumbe. Not even one day. Egento ekio nkianye korwa monwa, monwa one. Inche nanya goteba ng'a nindue, ntige koboria obogabana, ngende kobora obosene,

Yaani ateba ng'a iga akonyora hasara kwa sababu ase are okomba obare omochachi bwe chinyinge. Ati inki abanto bagacha ng'a nomosongo bakamoimokeria rigo, rigo erio akaronyora hasara. Togateba ng'a ase ogokonya efactory eye egendere, egenderere, tiga twagache, omanyete efactory ekwenda ebuilding, tiga twagache ebuilding, twagache ebuilding, ebuilding eyio twagachi, twagachire, ekero twagachire ebuilding, bono an ata investor,

Covid yaintebirie namang'ana amange sana, yaintebirie namang'ana amange sana, nonya na chisukuru chiesieki, ase rosi rosi rosi chisukuru chiesiegetwe, so ntwamisie omwaka oyomo iga abwo ototaruete ebasa, ebasari kosababia ya covid. Naende covid was an emergency, so chibesa chiago tari directed chikagenda covid, chikagenda covid, naende obwo nabwo omae. Oborumaene akwo nache tonye kong'aina, tonye kong'aina na omwaka noro oyomo totaruete epasari kwa soa chibesa chiachete covid, chiachete covid naiyo nokweri. Bono Nyasaye ndoche ng'a ngwanche are covid ere so we shall come back to the normal routine ya chibasari.
Ase emiaka risoa naria omoerio ase emiaka mwabere ase serikali. Oyo nomwaka o kianda. Chisukuru chiria chia ECD abange bagosubete ase Kisii County three quarters ye chisukuru chiria ebirasi mbiagachire. Ase nachire okogenda kwanyora ng'a chiagachete lakini inse nchibekire full. Tore esango igoro ya ECD classes buna abana mbarikirwe na. Naki amabati gose naroro. Judson mbuya mono sana gose riswali erio. ECD teachers into twabete abatang'ani gwansa korika ECD Kisii County was the first county korika abare ba ECD number one number two into twabete abatang'ani koa ECD teachers a scheme of work scheme of work at counts bakana mbona mbara mbararwa So ensemo eyio intwe totang'aine, na ase ebirasi tagete nkoboriga tata. Chisukuru nire nga chire Kenya iga, Gusii iga iga, chiteba seven hundred ta seven hundred primary school, kera primary school eye nebwate EC, ECD class. Bono tagete nkoborie tata iga, onye totebe ng'a twagache every financial year twagachire ekerasi ekemo gose bibere in a ward.

baria. So bono oroche onye chisukuru ewodi ebwati ebirasi ebirasi aba chiprimary sukuru tati twagacha ebirasi bitato gose bine gose bitano gose ogocha kwarora ng'aki aa birasi mbi mbi lakini ukweli tumea tumeansa even time we want to finish. totamarisa. Erio bono And that is why togotebia national government that's why twa that is why tokonya to insist ng'a toegwe 35 no actually 44% of the national cake egenda ase county na toranyoe chibesa chisaine toroseri ebinto ebio bionsi bono chibesa chinge chigotigara Nairo chigotigara Nairobi

Cheboro Bambia, omokong'u bw'omogabana ase ekaunti ya Kisii, Joash Maangi, kwabekwa ogosingira na goteba ng'a togosuka koboria ekerogo kende nigo orachie koboria obogabana obogabana obogabana. Kwabeire omokong'u bw'omogabana amo n'ebosi yao y'emisongo aye ase ekero geka ase emiaka kianda bono. Mwabeire mogokora amagenderero amange naende gwateba buri ritang'ani oise koborigwa marks narenge moraegwe igo oratebe iga arabe atano atato ase ikomi. Oraisa koba omogabana? Ninki eke ogochia gokora etofauti omwaka ogocha? Eki giasinyire gokora ekero more nebosi yao y'emisongo aye. Riswali ria kabere, Nebe oboraisa ekero tokorigereria ebisaku binde nigo bigendererete kwebanga ase ogochooria obonene bogocha goetera ase okoagacha ebiama. Nebe oboraisi egesaku ki'omobosii kobekwa aamo getabwati ekiama gia gisiasa.

Inye tindateba ng'a ebinto mbire ororo gavana tarakora ngochia goko ngochia gokora. Nateba ng'a ebinto mbire ororo twansire totaraikerania, so ngocha kogendere ngocha kogendereria. Gose korigereria ebi ebinto ebi nonye na emiradi nonye na abanto ba CDF echi iga, kera omochumba omo aachire agotiga egasi eria konye yakorire yonsi pi wanse ng'a wanse ng'a ao. Bono iga tumefanye kazi mzuri.

You know sometimes tiga twaba realistic, tiga ebi abanto mbare bagokwana chinkwana buna echio, baria okonyora ekero kende batantagetie, gose batatageti edebut, edebut, bateba ng'a buna bono ng'a mangi ogo mbarenge nobwati abasoke ne, basoke nere. Ng'a kwanya korora, intended word we have a debut, a debut is is there for continuity.

Korwa obo David gochia ase obogaba obogabana. So ekero ontebia ng'a eki nakorire ngocha gokora, bono iga tindakora kende. Bono iga ande omoko omokonyi. Bono ekio ngokonye eboss yane, ngokonye omogaba omogabana. So next year ekero nabeire gavana, nanche ninche onyore omokonyi ogonkonya so that niendelee hii gurudumu kusukuma hii gurudumu ya maendeleo. Naye bokora ase egesaku ki'omogusii, gokwana neriogi erimo, onye tobwati ekiama gie gisiasa. Twatemire sana buna abagusii gocha amo, lakini eh, yabeire akong'u kwa sababu ebiongosi baria bande bakwebeka motwe goteba ng'a ngokwana bare kwania aba yetu, obwate kifuli, oko na kifuli mingi sana. Inkwantebia ng'a mwaroche ekiagera erinde nkobua nkobwatu abanto abwo nabo bare kombua nabo bare kombwata. Bono ng'aki orambwate igoro rero ontebie toikaranse na toikaranse naye. Abanto aba nabo babwate bataka kobwata omogaba omogabana moiso onde. Ng'aki orabwate omogabana igere naende ontebie moikaranse ne moikaranse nere. Abande nkago bagoteba ng'a egabana nenko nenkonde. Omo orokia egabana enkonde nabo moikaranse nere.

Nomogaka o Ngwae na inche buna Omodavidi oye, omogaka o Geri, omong'ina Janet, na abachumbe bande aba abange, ase korigereria ntobwate enia y'ogocha amo, tari lasima totware ekiama Etraima Opati. Na mokoigwanana, mogende Epati y'Eema Enene, motware Voice Ntar Big Bar,

Abachumbe mbare ng'a tobwa abachumbe mbare ng'a tobwate. Totebe ng'a abagusii tori ebatia ebatia to gusi kisii yo tobwate abachumbe kianda nyamira tobwate abachumbe batato so ba bane so abwo na abachumbe tati tatin. Bono ekiama kebwate abachumbe tatin kegambe Kenya bono tonajidanganye ekiama kebwate abachumbe tatin ngekogamba ke ngekogamba Kenya.

Our main consideration tari okorosia ekiama kiomo kemogusii, hapana, nogochi gosoa ekiama ekiya kerarete amagendere magenderero. Yes. Mokonyi bw'omogabana bw'ecounty ya Kisii nabo twarenge togenderere ase eng'encho ye chinkwana chire chingiya korende ase eng'encho ye chinsando chinchi kare gotoa ibaga Deputy Governor, enkwana yao bono iga yomo ere gochia ase omogusii?

Bono tiga ndianse make of my final word, amang'ana aya y'ebiama, amang'ana aya y'ebiama abanto bakonye goechana nebiama moono, takona goechana nebiama. Ebiama egenga buna egari okore na kogenda etown kogora omoga kogora omogati. So bono ekero mwachorirwe Ekero mwabe mwachorirwe ne gavana ne deputy ne senator, omogotiga amang'ana y'ebiabu mwansa gotumia mwansa gokorera Abakenya bonsi egasi. Gose iga, buna twachorirwe 2017 aho twatigete amang'ana y'ebiama togaansa gokorera omogusii egasi. So ongwae tegoteba ng'a oyo nomonto bwa ODM tiamobekera amache, oyo nomonto o Jubilee timobekera ama timobekera amache. Lakini bono ekero ki'obochoria ekio buna bono iga, bono goika oirane, Ase ki ekiagera ki'amariko ekoetigi etigiti? So ekero ogoteba ng'a nkororekana ng'a engaki y'ebi y'engaki y'ogochora nari nkoirana, bono ndibwate gete ngento because all this time buna egasi togokora egasi togokora na ukianza kureta upendeleo otebe ng'a bono abanto ba ODM nabakorera buya, abanto ba Jubilee nabakorera iga, otakwomia ribu kasi, otokorera abagusii bonsi egasi naende. Richiko ngoteeba rire ng'a six months to ele six months to election bono nabo ogocha nabo ochenchie ekia nabo ochenchie ekiama before six months to election togochenchi kia togochenchi ekiama nabo okobu okobutwa so bono ribaga okonya gonchanda amang'ana aya are ero togotiga oganye mpaka Dece kende February February ekiagera February yaikire ore ng'a ingocha gotende.

Buna neachama, obwo nabwo obomaene, obwo nabwo obomaene. Nao okwambwa ring'ana riande omoiso, ring'ana riande omoiso. Lakini ewe otaraika ase ring'ana ri'omoerio ekero ere narito gokoorera Plato nonya gokoorera kwere omoroberi oyo, esosobe nere ODM, Simba Arati nare ODM, Mugaba nare lakini bako bakoruterana chinkwana chitari ngiya. Eye enki ekorokia ase omogusii? Democracy.

So aye aye ebi bono tiga ngotebi tata nomanyete ng'a Janet Ong'ina nere vice chairman ya ODM national vice chairman ya ODM bono onye Janet Ong'ina ore national vice chairman ya ODM bono ekero ogocha gokora activities chia ODM in Kisii tomotebeti

Iyo nkoboria obogaba, iyo nkoboria obogabana. Eh, take that to the bank. Eh, nakoboria ng'aki, honestly speaking, mwaka ongeri agenderere ogoseneta. Ekiagera noo are, naende okorire tamu eyemo yo yoka. Naende omanyete ekero taba okorire tamu eyemo toramanya ebinto bionsi, eya kabere neri okomanya ebi agenderere biaka ore. Naende omanyete nonye na amang'ana aya, buna siku hizi omanyete ekero kwabere bunge emiaka ebere, emia yaani chitambu buna ekero okonyora nonye pension, okonyora nonye pension. Ase omwaka tigagenderera akore ache anyore pesu kia omwaka onge eri insa osinia. Omwaka onge nabo atakeire agenderere etamu eye oye oye oboseri na etata bokie anyore pension yaye akorere akorere Kenya egasi ene natimo atimoke. Omong'ina chane erio okore egasi engiya sana as a women rep. Affirmative action Ebinto ebi ebinge mimi nao bande bare na kasi ya rumenreo. Inche nakore egasi engiya sana buna omodepiri gaba omodepiri gabana. So ngenderere koba egabana. Obochimi bwa Torusi di mbe egabana. obochimi bwa deputy governor ng'a naye omoerio chinsa achia totigire oyominto Brighton amanye gokora omoroberi oye. Thank you.
Mbuya mono sana. Tagete kobatebi ng'a mbuya mono sana ase opportunity emwang'eire yokwera amang'ana ane yobogambi bwa gusii. Ntagete buna ring'ana riane omoiso, intwe buna abagusii tosikane, naende tomanye ng'a obogambi Nyasae okorua. Tomanye ng'a ase bono iga Nyasae omonto atoete agambire abagusii na omogabano ngwaye, nere oakire tochikura, nere oakire amagu, nere oakire amaguta. Tomosike.

Asanteni.
Omwancha omorigereria nomo- nomwancha omorigereria nomotegereria oito, twasangire egesaku twagachagete nomokonyi bw'omogabana bw'ecounty ya Kisii. Nere osangire ebirengererio biaye nkagerete bw'esemi naende kwamomanyire buya ande nekero abwate eganga yaye y'okoria ekerogo ki'obogabana bwe bw'omwaka ogocha omwaka wa chirobibere na emerongo ebere na ebere. Naende nigo nkobonera ntokore iga rinde, ekiagera rero nari entunda yaito entang'ani twanyorana Chiredi ne chitibi amo chia korwa orogongo rwa gusii inde twakora iga, naende ntokore aa nki kande ekero toranyore abaraai ao ao, gose naende omoga Omodebiri oye bono ekero arairane ase emesa yaito. Nigo ngokoboria onyare gokoenda gotorigereria chitibi chiaito chionsi na gotorigereria chia yaani gototegerera ase chiredi chiaito. Tinkweba goakera mbuya mono bonsi baria bakora omoyega oyio onyare gokoba successful gose onyare gokoba ase enchera ya bene chidirector chiaito ase chiredio na chidirector chiaito ase chitibi twabakeire mbuya mono, Ase ogokora omorobiri oyo koba success watu rituko ria rero, nigo nkobasabera monyare mogotwara rituko rigiya ritabwati birukunyo binde bionsi.